This morning, ladies and gentlemen, Dr. Kuda Tagwirei. Land tenure. Handichatauri nezvemutemo weland tenure. Ndichataura mbichana nezvemutemo weland tenure.

kuti president vanoda kukuvakirai chii vanoda kuti muve nechii now eh, vanondiziva ndinomboparidza saka ndinoda kungotora as one part of a verse ida kutsanangura zvinoda kuitwa napresident for you

Vhesi ya 18 inotiyo, but thou shalt remember thy Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth. Mwari ndiye anokupa anotipa simba kuti tive neupfumi. Mwari ndiye anotipa simba rokuti tive neupfumi. Now this word rinoti iro well ndoranda kuti nditsanangure kuti ndikutsanangurirei kuti president vanoda kukupai chii kana vachida kukupai led ten wedi rashandiswa apa rinokwanisa kumirira kuti iro ami rinokwanisa kumirira kuti chii saka kwaizvo

So president varikuda kutipa army inokwanisa kuti protect inokwanisa kuti tikwanise kugwa because kana tisina wealth hatikwanisi kugwa tinogwikwa nevamwe President vanoda kuti pachiko vanoda kuti paani the word world zvakare rinomirira kuti power so kana tine wealth tine power tine army mese munozviziva mazvionaka pakangosvika munhu ane wealth tototsvaga kuti vagare vanogara pake vanindizvone kana une wealth waarespectable wane power saka president wedu ada kuti munhu wese ari muzimbabwe ange ane ani ange ane power ende kana une power unokwanisa kudecide upenyu hwako hwega zvanzi nerimwe word virtue unokwanisa kuva nechimiro president wedu vaida kuti tinge tine chimiro so land tenya inotibetsera kuti tinge tine power tinge tine wealth uye tinge tine army protection tinge tine chimiro tinzi tiri vanhu ndoda kukupa example yokuti izvozvi eh, sekuru mavhairi tikati vana venyu mwana wenyu anoitei because isi kuno kumakarangaka kumasvingo kunoku takadzidza kana kune chinhu chatinacho kudzidza asi most of the education yatakadzidza ida kuti tiwane answer saka ndikati one plus one tese tinomhanyira kuti two because ndiyo chii answer asi most likely hatizivi kuti taiwana sei manje iye zvino kwaane makompyuta anoti calculatora one plus one muri kuzwisiraka saka hatisisina needs yokuita sei yokuzi but we must know how we got that answer saka kumacolleges kwese kwamuri kuenda hatiri kunyanya kudzidza answer tiri kudzidza how we get the answer mira ndikuudzei mubhaibheri zvakare mwari akasika miti haana kusika macheni saka when we are being given vamunangagwa kana vachitipa wealth vachitipa matitle deeds vari kuda kutipa chii vari kutipa access to wealth havasi kuti ini havasi zvati mani maona pamasimuka mati muda kutopiwa something aa muda kupiwa access to wealth Wealth yakanaka ndeyokuzvishandira woga not yokupiwa. Saka vamunangagwa vari kuti ivo ndoda kuti imi mazimbabweans isu mazimbabweans tinofanira kuzvishandira saka tino saka paukasvika pamunda hausi kuzowana munda waane chibage unofanira kuzoita sei kuti wane chibage chacho asi unenge une title eh, honorable minister vataura zvakare kuti chavari kutipa president nokuti iwewe vamunangagwa vari kutipa title kana ndikadzidza inini ndikanzi ndaa doctor ndinopiwa title yokunzi chii and hakuna munokwanisa kuitora iyoyo and it is a title saka vamunangagwa zvavari kuita vari kuti vachii title zvekuti for generations to come ndichaziva kuti those daid doctor kuda kwachetabirei Saka ndikapiwa munda wangu ndikawana title yangu, vazukuru nevazukuru vanenge vane chii title iyoyo. Ndosaka zvichinzi third to fourth generation wealth. Now ndoda kukudzai hama neshamwari kuti title iyi kana muchitaura nezveinheritance yanga ichitaurwa panapa kana ukapa mwana wako chinhu chaasingakwanisi kushandisa haisisiri wealth muri kuzvizira muri kunzwa tinofanira kuti kana ndapiwa iri wealth ndinofanira kugenerata more wealth from it ndokusaka ndichitaura ini kana ndichipa mabusiness seminar kuti dzimba kana uri business man haizi asset inokubetsera its an expense inini dai ndirini kune vane dzimba une lease re 99 years riye riye unofanira kumhanya unopiwa chi title wotengesa imba unotenga ivhu because kuvhu kune wealth kumba kune expense kumba uchagadzirisa dhuri uko kuchatobuda mari muvhu ende ndichakutsana uchakuratidzai kuti unowana mari sei now ndoda kuti ndimbo kutaurirai eh, zvishomanana eh, pane imwe nyika so inonzi iyo wakanda wakanda ndakumbokuratidzai mapictures enyika iyoyo inonzi wakanda ndo mabuildings atinoona amuri kuona aya ndekuakanda mabuildings aya mabuildings aya eh, akomana musamhanye siri dzokera masuri ah, building amuri kuona iyi mabuildings aya ndo ari kunyika inonzi wakanda Kunyika ikoko kunoshandiswa technology yamuri kuona manje iri kutevera. Eh, kune modern technology ine ema irrigation schemes aya muri kuona ayo ma anzi machi ma greenhouses. Kunyika iyoyo zvakare kune ma irrigation manotevera ayo nyika yose ndozvayakaita izvi munyika iyoyo kune madhamu ane teknoloji anoburitsa magetsi munyika iyoyo kune mapaki akanaka akafanana naaya misa yekuwakanda misa yekuwakanda ona izva yakaita misa yacho ndokumusha uchinzi kwana wakuenda kana uri kuwakanda musha wacho wakadai so magetsi acho anobva

honai zvikoro zvekuwakanda honai mastadium ekuwakanda nemaswimming pool mining iriko zvakare now for those vakaenda kuchikoro

Agriculture alone contributes 29.2 billion, which is 19.1% contribution to GDP. Kurorimwa 32 million tons the sugar cane, tobacco, traditional grains, crops, nezvimwe zvakanyorwa zvamuri kuona ipapo pane 11000 dams Land yacho ndo yamuri kuona iyi, ndo land yacho yokuwakanda iyi. Wakanda mubusiness ine madistricts ari kunorth vane 19 hectares vanoita macrops akasiyana siyana. Madistricts ese amuri kuona nezvavari kuona zvamuri kuona izvo ndokuwakanda ikoko.

kuwakanda chete ikoko ndo munoziva here kuti nyika iyi ndeipi ndiyo nyika inonzi zimbabwe ndonyika inonzi zimbabwe in 2050 ndiko kwatikuda kunzi tiende napresident ndiyo vision yapresident kuti Tinofanira kunge tichisvika ikoko. E, but kuti tisvike ikoko, how do I achieve this? Tarisai mapolicies akaiswa napresident kune NDS 1 I know we are going to be able to achieve this. ndokusaka munhu kana muchinzwa kuti vision 2030 isu tatora manumbers avo tikamaextrapolator tikamasvitsa ku2050 kuti tione kuti nyika yedu inenge yamira sei saka 153 billion gdp 29 billion ichibva muagriculture we are going to have invested by that time 40 billion dollars muagriculture total production investment needed in agriculture will be 13 billion value addition yedu maindustry anenge achibva muagriculture 17.5 billion hard and soft infrastructure 15 billion 2.5 billion total value addition munoziva muno muzimbabwe tine vanhu vanonzi maactuary saka takatsvaga maactuaries akati extrapolate information yekuti tikafamba negwara riri kudiwa navamunangagwa manumbers edu anenge akamira sei ndo manumbers amuri kuona ayo 16.9 million hectares of the 39 million inenge iri yemalarge and small commercial farmers 3 million hectares will be cumulative commercial arable land under irrigation munoziva here

60000 toisa mushuga ndokwaiye kumusha kunoshuga 7.8 million tons tichadziwana kubva kuhorticulture 32 million kubva mumacrops tinenge tine 135000 daily cows 6.9 million cattle tinenge tine madaily eh, produ eh, dairy production plants tinenge tine malivestock processing plants toda kumutsa csc yekumusha and all this is going to be coming from program yatiri kutaura iyi tichavaka madhamu mamwe zvakare tichaisa magetsi hydro tinofara kuti kulake mtiriko kwakaiswa magetsi ndizvoka tichaisa masolar uye ticha decentralizer mamechanization hubs toda kuti pano pavakwe matractor pano pano but hatikwanisi kuvaka matractor kana tikasaenda kumunda because why would we then need matractor acho saka muchaona kuti tichaisa local tractor assembly plant tichenge tichishandisa about 34000 tractors

Pati tikanoshandisa minda yedu yakawanda, hati tikanoshandisa minda yedu ndokuti tiite mafacts muno. Next slide. Now, we're now going to look at this land tenure program. Honorable Simbanegai vatitaurira nezvemutemo. Eh, program yakatangwa 1980. And program iyi was to tackle my inequalities anga arimo muno muzimbabwe saka kwakatangwa acquisition yeland kukazotevera zvakare constitution yedu yakazoamendwa 2013 kukaita chapter 72 inotaura about acquisition kuti vanhu vatema vanofanira kunge vane land tisu varidzi vayo

yainzi first ndo yanga iri first ndo yanga iri reception bamawo veterans edu paakaenda kuminda vakati takuda minda yedu then phase, uh, phase three fast track manje yakatanga from july 2000 but chakaonekwa nemukuru wedu wenyika ndechekuti vanhu vanga vapiwa ma 99 years anga achitaura nemaoffer letters Pavanga vachifa vanhu vaitorerwa minda yavo, ndozvanga zvichiitika izvi. Zvimwe zvakaonekwa ndezvekuti vanhu vanga vachipiwa maofa leta aya nemapermits vanga vasingakwanisi kuenda kumabhengi saka zvikanzi nemukuru wenyika hatipei vanhu ava security of tenya kuti vakwanise kuita zvavanoda nayo saka mukuru wedu akabva ati izvo chii ipai vanhu my title deeds saka kwakafomwa saka mirai ndimbokuratidzai kuti lendi yedu yanga yakafamba sei muone kuti takarwira hondo zviripo tarisai kolamu yekutanga 1980

patakaita land reform program tarisai kuti zvakachinja sei 5.8 yasara kumalarge scale commercial asi land yakawanda yaenda kuvanhu yaapa masmall scale commercial farmers 11.1 avo ndozvakaitwa nevadhara vedu kuburikidza napresident wedu zvimwe zvese zvakangofanana sezvazvakaita manje problem yatakaita ndeyekuti land yacho manje 39.6 haichinji haikwiri haidziki handi inoramba iri 39.6 asi manje zvakaitwa manje vamwe vedu maparents edu vakaenda pavakanzi endai munotora minda asi vamwe vedu vakasara ndizvo manje iye zvino ndopa vakuda kumhanya manje number iyi haichinji ye 39.6 muri kunzwisa zvandiri kutaura ee eh, maiti izvo haa vari kutore iye zvino manje maakuti zvaaright but vamaifanira kuti zviri right makanonoka kuinda asi tichaona kuti vachazamira napresident wedu vachatigadzirire nyaya iyoyi but mungange makanonoka how many the next slide there are 326000

Lens size yacho ndiyo yamuri kuona pamascreens amuri kuona aya. Tojamba mama slides ese. Ndaenda pa slide number 43. Ndiri kumhanya. Saka ndoda kukutaridzai mas ma average sizes pa land tenya pa, eh, pa land tenya about 10 million hectares ndo dzakaitwa acquired ne government

Next slide. Now, sezvandataura, I want ndinoda kuvunza program iyi kumasvingo kuti mutinzwisise kuti inenge yakamira sei muvanhu vekumasvingo. Remember vision yatataridzwa kwokutanga kuti tinoda kunge tine nyika yakaita sei mu 2050. Ndakukutaridzai zvino vision yedu in numbers. Handitese takaenda kuchikoro. ehe pakuya mesi manje okay mavei one farmers tati 360 land size 6 hectares an ex i want to give you an example kumasvingo price yeland per hectare inenge ichitengeswa 500 dollars ndajamba zvimwe zvakawanda Perhaps 500 dollars rate. So the total cost for an A1 farm achatengeserwa land iyi for 3000 dollars. Marini? 3000 dollars. For 6 hectares. Kana uri civil servant, kana baba vako vari civil servant, kana mai vavo vari civil servant, vakashanda

Tine an extra 2 percent discount ngokuti tiri kumasvingo manje havasi kuziva kuti mvura yakunaya kuno noti mashona noti saka tokwana extra 2 percent kana tukabhadhara cash for that land Unopiwa another discount ye 15%. Inenge ikwana. So total cost of land after the discounts kana uri civil servant inenge iri 2340 non civil servant unopiwa 2490. Zvino ndarondobva ati zvakare vanhu vangu havana mari now this value yandikuratidzai is already discounted by 50 to 60 percent of the actual ukaenda izvozvi ukati kuda 6 hectares haudzitengi ne 3000 inhema unofanira kudzitenga kuma 10000 ikoko saka mdhara akatoti discount rafirst ndobva azotipa mama discounts aya mdara watiri kutaura akatouya zvino mdara ndobva ati zvakati vanhu vangu havana mari kana usina mari Unokwanisa kutenga land over 20 years. Unenge uchibhadhara mbichana mbichana. Mbichana mbichana. For 20 years. Saka unenge wakuti unofanira kubhadhara

Brother Secret. Kana usiri mucivil servant seni unobhadhara 288 dollars 39 for 20 years for 20 years and next slide kana baba kana mai kana iwe uri war veteran war veteran Ndangu vatizo. Cut the first five hectares dzemove ndara ndobva ati unobhadhara 10 dollars per hectare for five hectares unobhadhira marii muri kuziva here 50 dollars Kana uri mozete. Saka the sixth hectare ndiyo unozobhadhara 500 dollars. Saka total amount yacho yobva yaita mari 500 saka madiscounts aya anoita applicable to the 500 dollars manje saka unozopiwa madiscounts

zvoreva kuti for six hectares mawo veteran achabhadhara 346 dollars for land iri worth 10000 dollars ndozvakaitwa namudhara wedu Former All Veterans. Kana asiri mucivil servant anobhadhara 374 dollars dai ndakazwa gondo ndakaenda ugondo but mdhara haana kumirira ipapo haana kumirira ipapo akabva ati izvo What strategies will we implement to finance land utilization enable kuti tienable vafamba zacho kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti its one point thing to give people land but kana ukasavapa zvokuti varimise vanozobhadhara sei so the president has also introduced mainitiatives ekuti isu varimi tigokwanisa kubhadhara zvikwereti zvacho so that chikwereri chacho chichabhadhagwa nemari yatichapiwa napresident yekuti tirime munda wacho iwoyo maibata nyaya iyi kuti hausi kuzonotsvaga rimwe bhizinesi rekutobhadhara land aa vane vatiswana kuminda toda vanhu vachashandisa minda vagozobhadhara zvikwereti zvacho neminda iyoyo so for a2 farmers izvozvi president vaestablisha a support facility ye50 million to develop infrastructure pama82 farmers 82 farmers vese vane facility yavaestablishiwa vanoenda kumabhenki womeka shuwa kuti vaita sei vaisa mairrigation vatsvaga matractor